Central Lairam Longtlai The Lairam Times men in nan kut kan tlaih hna. Thong hnih kulili pur zar hnih nak thong pang to chim nak kan ngei lai ca ah adi dong tiang ra kan ngai cio ding in kan in sawm hna. Thong chim tu malsawm tluang. Myanmar ram Rakhine ramkulh ah thilri luhpi kong ah CYA nih cathanh chuah ṭhan. Myanmar ram Rakhine ramkulh ah India ram, Mizoram ramkulh, Lairam Lawngtlai district in thilri luhpi cu CYA nih cun thawkni kulili biangrei thep kulili ah khan an rak khar. Cu an kharmi he pehtlaih in Central Yang Lai Association nih cun a thar in cathanh an chuah ṭhan. Siwaile nih cun Lawngtlai District hmunkip in Myanmar ramchung Rakhine State ah thilri luhpi a si ṭheu. Mah belte cu naite ah Rakhine State ah Burma ralhrang nih bom an thlak lengmang caah hika hmun hi a him lo tiah kan ruah. Bom an thlaknak hi India ram naih a si caah le kanmah tualchung mi zong fur kan neih cang caah nitin kan herhhai ah kan chambau kho tiah kan ruah ca Lawngtlai District in Myanmar ram chungah thilri va ngal ding zeibantuk motor paoh kal khawh ding cu Central Way le nih thonghnih kulili biangrei thlep kulili zaan suimilam hleihnih khan a khar cang. Hi biakhiahnak hi Central Way le nih cun biathar um hlan cu kalpi rih ding hi thil ṭha ah kan ruah. Lawngtlai District in Myanmar leiah thilri luhpi hi khap a si rih ko. ti mizapi kan i theihter hna. Hi kan biathanh zei i rel lomi cu motor ngeitu hna le driver hna maw dawr ngakmi dawr ngak nih thilri zorhmi hna cu a herh ningin Central Vaiile nih fakpiin action kan lak lai tiah Sivaile nih thawngnih Guleli pur nili ah cathanh an chuah. Vaiile Council Veng Branch nih siangngakchia hlawhtling cawisannak caan tuah thawngnih Guleli pur niruk zaan ah Vaiile Councilveng branch nih tukum HSLC le HSSLC result chuakmi ah Council veng chungah siangngakchia hlawhtlingmi hna cawisannak caan ngei a si hleiah MBBS dihmi pakhat cawisannak caan zong hman a si fawn. LADC Conference Hall ah siangngakchia hlawhtlingmi cawisannak caan hmannak hi Wyle Councilveng Branch Vice President Pu Than Cung Nung nih hruai in

Marina Laurentluang i cawisan a si fawn. Wai le Council Bank Branch President Pu Johnny Zo Than Sang nih ṭhangcho dingmi minung hi Pathian nih sermi kan si. Pathian nih minung a serning le fimthiamnak hi aa rem ngai tiah a chim. Council Bank VCP Pu Ti Ro Sang Pui Wai le nih Siangngakchia hlawhtling cawisannak tuah hi a sunglawi tuk. Council veng ah siangngakchia hlawhtling an karh chin hi Pathian thluachuah a si. Kan fale an fimcawnnak ah kan fale an fimcawnnak ah nu le pa ṭuanvo kan ngei. Thazaang pek i zuam chin hna u sih. Cawnnak lo cun hlawhtlinnak a um lo. Hlawhtling ding cun tinhmi le teirel ngeih a hau tiah a chim. Thawngnih kul le li pur niruk zan caan hmannak ahhin Francis HC Zorammuana le Cung Lian Bik nih hla an sak. Pu Pu S Lalnunkima, Assistant Secretary Wai le Council Veng Branch nih lunglawmh bia a chim. Lawngtlai District Magistrate nih Pur Ninga in thla hnih chung uico kong ri khiah. Atu lio hi Lawngtlai khuapi chungah ui kilkawm lo a tam ngai tiah theih a si caah le ui ṭha tein zohkhenh lo nih zapi nunning a hnorsuan, harsatnak fakpi a chuahpi, uico seh report tiang don a si caah Lawngtlai khuapi a thianhlim nakhnga, mizapi an him nakhnga le an ngandam nakhnga caah Lawngtlai District Magistrate Pu Thimala Sivagopaal Reddy nih Thawngnih kulili pur ningah ah section za le sawmthum le pathum, CRPC thongkhat le zakua le sawmsarih le pali cherchan in a tanglei bantukin nawl a chuah. Pakhatnak, uico zuami nih an ui zuatmi ṭha tein an zohkhenh ding a si. Pahnihnak, khualak ah ui chawhter lo ding an chawhter a si ahcun a ngeitu nih cikcin in an hruai awk a si. Pathumnak, ui khualak ah aa chawk le a hngawng ah cikcin aa oih lomi a ngeitu um lomi ah ruah a si lai. Palinak, uico zua nih an ui zuatmi zun le ek khualak ah an hlonh ding a si lo. Hi nawlpek nih hin Lawngtlai District a huap lai i Bianolh a um hlan cu hi nawlpek hi thla hnih chung a nguh lai. Hi nawlpek zul lomi cu section za le sawmriat le pariat IPC phung hmangin hrem khawh an si lai. Middle school pahnih siangngakchia nih Lai Autonomous District Council an veh. Lai Autonomous District Council cathanh nih a langhter ning ahcun thonghnih kulili pur niruk ah Lai Autonomous District Council tang office cheukhat hna cu Government Bazaar Middle School le Rosebud Middle School nih training of school program hmangin field visit an ngeih. Hi sianginn in sianghngakchia hna hi an siangcachim hna he Pu Silal Muan Thang CMLADC nih a rak don hna. Pu Silal Muan Thang CEM nih cun hi program a biapit ning LADC office sianghngakchia nih an veh cu lunglawmh awk a ngai a si, tiah a chim. Lairam ah cacawng sianghngakchia nih kan ram le miphun office ngan bik hi an theihfian a herh. Siang cachim nih hi kan ram lairelnak sang bik ah sianghngakchia an thlah hna hi an cungah lunglawmh awk ngaingai a si. Sianghngakchia cu ram le miphun nih zohtlami an si hngal in an cacawnnak ah zaanghlei cawi dingin bia a riah hna. Hi program hi sianghngakchia i pehtlaihnak ca tuahmi a si. Sianginn pahnih sianghngakchia nih program kip hmangin cu program pakhat field visit program caah LADC office an thim. CEM LADC office, LADC Session Hall, Elementary Education Officer Room hleiah LADC Office Complex vel a si. District Level Committee on Border Protection Grid meeting ah ramri kong ceih. Thawkni Kulilipur ni saria Longtlai District Level Committee on Border Protection Grid cu an chairman Longtlai District Zipeng Shimala Sivakopal Reddy he Zipeng Office Chamber ah tonnak an ngei. Hi i tonnak ah hin Longtlai District Superintendent of Police Pu R. Lokeshwaran, Lawngtlai DC Office ah officer hna, Border Security Force le Assam Rifles hruaitu hna an si. Assam Rifles le BSF hruaitu nih ramri venhimnak kong an rianṭuannak report an pek. Chairman Pu Chimala Sivagopal Reddy nih cun innpa ram Myanmar le Bangladesh in ralzam lutmi hna ruangah ramchung himnak le hnangamnak a tlakcham nakhnga lo ramri venhimnak ṭuanvo lak a biapit kong chim in le Assam Rifles le BSF hna cu ṭha tein ramri venrian ṭuan dingin bia a riah hna. Hi meeting ah hin Myanmar le Bangladesh ramri pal in phunglut lo thil le rit thaisii le hriamnam lak a karh nakhnga lo ramri ven kongkau a biapit ning an ceih ralzaam hna umto ning zoh le thlir kongkau hmal ah kherhmi an chimrel fawn. Green LADC Day ah thingkung za thum le kul le sarih phun, kum thonghnih le hlei nga thawk in kumtin ram nung humhak le thingkung phun a biapit ning i chimh cawnpiaknak caah Lai Autonomous District Council nih Green LADC Day a hman tawnmi cu thawngnih kul le li pur nisarih ah Chief Executive Member Pu Silal Muan Thang he tiah hman a si. Green LADC Day thawngnih kul le li i pumhkhawmnak tawi LADC Office Complex i tuahmi ah CEM Pu Silal Muan Thang nih cun ram nung humhak venhim cu ram phungpi nih khua le ram ca a chiah kan nun damnak ca kan tuah a herh. Hmailei kan tu le fa nih nuam in an run len khawh nakhnga thingphunmi kilven cu kan tuah awk a si, tiah a chim. Thawngnih kulili, pur ni sarih, Green LATC Day hin nikhua chia lakah Kaladan Multimodal Transit Transport Project lampi kamah thingkung zathum le kul le sarih phun a si. LADC tangah department kip nih thing hi an phun cio. Department hna hi anmah zohkhenhtu executive member nih an hrihhawh hna. Green le DC Day hman thawk kum thonghnih le hlenga thawk in thingkung thongthum le sawmkua le pariat phun in zohkhenh a si. Myanmar le Bangladesh ralzam kongah district level committee meeting an tuah.

Cozah official kip le Central Young Lai Association hruaitu hna an i tel. Lungtlai District Task Group on Myanmar and Bangladesh Refugees Nodal Officer le Sub-Divisional Officer Pi Margaret J. Vanlalremmui nih Lungtlai District chung ralzaam dirhmun report a pek. Senior Chief Medical Officer, District Civil Supply Officer le Block Development Officer hna hlei ah CY le General Secretary sinin an hmalakning report an pek ve. Health Department nih ralzaam caah man loin i zohnak free clinic a tuah, man loin sii-ai an pek, khiangthawng an pek hna, tunai ah camdurpi le vathuampui ah free clinic tuah dingin timhtuahnak kalpi a si. Ralzaam ngandamnak kong Health Department sinin hmalak pehzulh siseh tiah biakhiah a si. DCSO office nih cun ralzaam ca facang tuaktan piak si hna seh tiah a ti. Cozah hleiah siivailet le bu dang nih ralzaam dornak le bawmchannak pek tawnmi kongkau zong an ceih. Lawngtlai DC office nih an chingchiah ning ah tu dirhmun ah Lawngtlai district chungah Myanmar ram in ralzaam lutmi minung thong nga le zakua le kul le hnih, pa kum tling thongkhat le za riat le sawm ruk le nu kum tling thonghnih le sawmli le pakua le kum hleiriat tang thonghnih le hleithum an um. Relief Camp sawmthum le pariat ah le khua sawmnga le panga ah an um. Myanmar ram in ralzam lutmi chingchiah caan hnubik hi thonghnih kul le li vaupi kul le nga ah a si. Bangladesh in ralzam minung thongkhat le zariat le sawmsarih le pahnih pa kum tling zanga le sawm riat, nu kum tling zali le sawm kua le pakua le kum hlei riat tang za sarih le sawm kua le pathum an um. Relief camp hleihnih ah le khua hleikhat ah an um. Bangladesh in ralzam lutmi chingchiah hnunung bik caan hi thawhni kul le lipur nithum ah a si. Hi caan ah hin changdurpi wan ah minung kul le riat chungkhar hlei riat an si. Lawngtlai district ah ralzam ummi hna hi Thonghnih le kul le khat Covid lio caan khan luh an i thawk i thonghnih kul le li biangreithlep le pur khan Bangladesh in minung za le sawm kua le pakhat an lut chap. Cozah le nunsiang hna nih pekmi in ralzam hi bawmhchanh an si. Paletwa Education Center nih siang siang niamrun in tang hleihnih tiang harnak tampi lakah on. Central Lairam Lawngtlai pengkomh ramri ah onmi Paletwa Education Center sianginn cu Thawkhnih kulili pur nithum thokin KG in tang hleihnih tiang an on khawh cang kong Paletwa Education Center in Director Moses Simin theih a si. A luancia biangreithlep kul le hnih ah siangsangrun tangkua in tang hleihnih tiang cacawn an thawk i, thawkhnih kulili pur nithum ahcun KG in sianglai-run zong an on chih, tiah theih a si. Biangreithlep kul le thum lioah siangsangrun tiang tu ahcun KG in a dihlak Thonghnih le kuleli pur nithum ah on a si cang, tiah Saya Moses nih a chim. Sianginn tang dihlak on khawh a si i thonghnih kuleli pur nithum tiangah siangngakchia minung zali le sawmnga leng an si. Siangngakchia an tam caah sianginn dal an i zat lo caah harnak fakpi an tong. Atu ah sianginn hi ca tang dihlak in on khawh a si nain sianginn thluan thum lawng a um. Ngakchia an tam, Sianginn thluanhnih sak a hau rih. Atu koko ahcun iti khah a si lo. Nu le pa umnak hi sianginn ai ah man a si. Zan ah an it beh tiah a chimchap. Paletwa Education Center sianginn hi East Lairam Paletwa peng ah ralhrang le Arakan Army i kahnak ruang ah a zammi an si i siangngakchia nih fimcawnnak an pehzulh khawh nakhnga onmi ralzam sianginn a si. Sianginn kaimi hna hi Matupi, Lailenpi, Sami le East Lairam le Mizoram ramri ralzaam mi an si. Paletwa lei a kaimi an tam bik. Subject paruk hi siang cachim minung kul le nga nih an cawnter hna. A hlei subject ah Science, Polymath, Computer, English, English holh thiamnak ca chap dingin timhtuahnak ngeih a si. Kannih zong a um lomi kha si kho dingin kan tuah i nu le pa mizapi he hmunkhat ah dir in Paletwa Education Center ah bawmhchanh zong kan hau ngaingai. Ngakchia ngandamnak zohkhenhtu pakhat kan herh ngaingai tiah Paletwa Education Center Director nih a chim. Kan Chinhrinsor Mizoram Minchinh Hartong ca CBC-USA nih dollar thonghra bawmhnak a pek. Cyclone rimal thlichia ruangah ruahsur in vawlei min chimhnak ruangah kan Chin hrinsor umnak Mizoram ah minung sawmthum leng an nunnak a liam. Mizoram ah kokek puicimnak tuar mizapi bawmhchannak caah Chin Baptist Churches USA nih dollar thonghra, India phaisa in singriat le thong sawm li bawmhnak an pek. Mizoram ah cyclone rimal ruangah Biangray thlep kul le sarih, kul le riat ah ruah, pehzulh in a sur caah Aizawl le a pawng melthum le Hlimen khua le hmun zeimaw ah mincimhnak a chuak. Biangray thlep kul le sarih mincimnak ruangah Mizoram ah minung sawmthu le pali nunnak liam an um i minung kul le kua ruak hmuh a si. Minung panga ruak hmuh a si lo. Ruak kawlhawlnak cu Central Yang Mizo Association hruainak in ni sarih chung kawl a si hnu ah hmuh lomi hna cu kan Chin hrinsor mizaw phunglam bantukin pur nithum ah ruak kawlhawl caan cu ngol a si. American hrambunh Chin Association of Maryland hruainak in kan Chin hrinsor mizoram kokek kan Chin hrinsor mizoram kokek har tuarmi zapi bawmhchanhnak tlawmsuknak charity concert cu pur nihnih ah an tuah ve. Kan Chin hrinsor Mizoram Hartong ca ah hin hmunkipi a ummi Chin miphun hna nih kan Chin hrinsor hna caah anmah le ti khawh tawk cio in ngaihchiat, ngaihchiat hrawmpinak ah bul an pek. Kan Chin hrinsor Mizoram Hartong ca ah hin hmunkipi a ummi Chin miphun hna nih kan Chin hrinsor hna caah anmah le ti khawh tawk cio in ngaihchiat hrawmpinak ah bul an pek. Atu zarh kan thawngchimnak cu hi vial hi a si rih i a zohtu le a ngaitu hna nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh lei ah kan i tong ṭhan te hna lai.